hello my beautiful people welcome to naija daughter tv you know say this my channel na tori we dey bring come yes and wetin dey happen for social media now we dey see and the video when we see now we dey bring come out for here all my returning i appreciate you now if you never join this beautiful family please guys do well to join this our tori channel yes we call it tori my people this our brother he cry come outside he say church wetin una dey call am pastor eneche make he please say all the investment of going to heaven oh god oh god oh god no be me talk am i still play am for una una go hear am for im mouth he say all the investment wey he don invest to go heaven he say he no want again make he bring him money come for am yes i dey make this video to publish am so that if thousands of us make the video one must get to pastor eneche he must get to am so that make he know say this our brother because once you get check book e even get book ah my people may i not talk go there He say they give am booklet like bank you know as bank they issue person booklet to withdraw him money or to deposit money He say he dey deposit money to go heaven No my brother you come dem dey deposit money to go heaven me I never hear this one nothing pass Naija church no we no dey see o no come dem dey deposit money to go heaven I no understand I no understand why many of us we lack they say my people perish out of lack of knowledge i beg una know say una daughter eh, una sister i too go but i know say something like that happen eh me one i no even go school you speaking now i know say you go school you are well learned eh no man like you he just put booklet of bank for your hand he say to go heaven ha ah, my people this one shutterlize me oh my people i no know what to talk i no even know wetin i wan talk give person booklet say for you to go heaven say you dey pay ah me I never understand this one wetin me know say I understand about our creator when talk say if you get give if you get eh give giver never lack not to having booklet of church be for you to go heaven no no be even say na hundred percent you must pay tithe for church you can pay your tithe in in the street you can pay your tithe for your neighbor wey you see say never eat since morning all those things na God dey see you can pay your tithe by paying school fees for some children when their parents no fit afford school fees you can pay your tithe for uh, all those children when dem born when dem don get papa when dem don get your when dem don get mama different way you can invest for God go dey no no be say you no eat belle full then you go dey invest for we I no understand so tey you dey even come dey get booklet for church now say my people problem too much hey God eh pastor Eneche abeg our brother una see the crisis wey dey Nigeria now many of una when dem dey say magic money make una do that magic money for Nigeria na so dem dey talk am for my sister uh, channel today summer make all of una come out now make una do the magic money for Nigeria we the members we the children of God make we still dey collect sex sometimes not everything if no matter past wey me even admire wey I even like e get some kind things wey you go tell me I say no I go withdraw my back I go withdraw myself na im man like you just give you book booklet back every month every day you go dey tear the you go dey then then you go dey wear the change change in fact the shiny shoe

No, e no mean say they get the privilege to become a pastor. It's privilege to them. Then they go they manipulate una head. Then una go they use leg to the waka. They go they ride jeep with their children, with their family. No, just carry man like you. Just give you booklet for her. Say that God tell you say God you you you don't ever pay God for the uh, for the life man gave us.

This breath na im make you dey fit dey talk, na im make me dey fit dey talk. God give us freely, freely God give and freely he we receive. If you dey there and you still get that booklet for hand, you I no say make you no pay your tithe, no be by booklet to go heaven, no. Our God, our creator, he love us and he create us with him own image.

with your own when you eat when you get you can offer them not man like when they wear shoe pum pum shoe the suit when they dey wear in fact your generation and generation never even wear am my people may I leave una make una still enjoy am before my talky talky because if they leave me me I dey analyse them dey ana oh taka cha make una no come for me o I know say some people they are pastor a a pastor a book to go heaven.

Not only in ya center, in branches, I give to them altar and so many, I don't need that, what I need is what I have a proof of, these are my investments to heaven, I don't want that heaven again, at Ah, oh, least I fẹ́ lọ mọ́. have made up my mind to go to hell. ó yá sọ pé ó ti lọ

bring our brother money okay thank you all my returning i'll see you now in my next video do well to drop your own We don cast, last last. Now everybody go chop breakfast. Shayo.